Malti għall-Kultura u l-Arti, bl-għajnuna tal-Midlsey, membru tal-Mapfre Group. Radio Malta jippreżenta Nitfa' Kultura flimkien ma' Frederick Zammit.
Nil-qasamija kollha ta' Radio Malta għal edizzjoni oħra tal-programm Nitfa Kultura. Fl-edizzjoni tal-lum ħankunu qed niltaqgħu ma' Kit Azzopardi, ħankunu qed nitkellmu Aktar dwar dak li qed iħejju l-Għaqda tal-Malti Università b'relazzjoni ma' żewġ affarijiet differenti. Keith, kif aħna? L-ewwel nett grazzi talli aċċettajtuni fil-programm. Dejjem pjaċir, dejjem pjaċir tiegħi li tiġu hawnhekk jew inti jew li jew. Insomma, dejjem dejjem nippruvaw nagħtu l-ispazju, nagħtu l-ispazju li jkun hemm bżonn. Ħa nitkellmu fuq taħżiż. Sewwa.
X'inhi? Mela, Taħżiż huwa programm ta' kitba kreattiva. Huwa programm tal-Aġenzija Żgħażagħ ikkoordinat mill-Għaqda tal-Malti u l-Fondazzjoni Awl. Din hija t-tielet edizzjoni tiegħu. Essenzjalment huwa miftuħ għal żgħażagħ bej it-tmintax u t-tletin sena. U fih dawk li japplikaw u jiġu aċċettati jkollhom tliet seminars residenzjali, jiġifieri live-ins, sewwa, imqassma matul is-sena. u fihom ikollhom eżerċizzji fil-kitba kreattiva sabiex jorqmu u jirfinaw il-kitba tagħhom. Ikunu sessjonijiet immexxija minn persuni li huma midħla fil-qasam tal-kitba kreattiva. Imbagħad fl-aħħar tal-programm ikun hemm pubblikazzjoni. Issa, għall-finijiet ta' taħżiż, kemm jista' jkun nippruvaw ma naħsbux f'pubblikazzjoni bil-mod konvenzjonali, ħa ngħid hekk, bil-mod tradizzjonali. Infatti fl-ewwel edizzjoni kellna ktejjeb sewwa u kien taħlita bejn kitbiet li pproduċew il-parteċipanti u biċċiet artistiċi sewwa, fotografija u tpinġijiet. Fit-tieni edizzjoni kellna dawk li ngħidulhom poetry videos, ġifieri filmati bil-poeżiji, kif ukoll pubblikazzjoni f'forma ta' gazzetta sewwa. Allura l-parteċipanti qed jidraw anke forom differenti, forom iktar innovattivi ta' tal-pubblikazzjoni, forom illi barra minn Malta huma pjuttost stabbiliti, imma hawn Malta ħissna magħluqin wisq mal-ktieb, mal-forma konvenzjonali. Eħe, ġifieri wara dawn it-tliet seminars residenzjali, ikun hemm xi tip, xi għamla ta' pubblikazzjoni. Interessanti da, ġifiri, dak li jkun qed jagħmel xi ħaġa qed jara x-xogħol tiegħu żviluppat iktar. Ekku, anki għall-parteċipanti stess hemm sens ta' empowerment. Infatti dan huwa parti minn programm usa' tal-Aġenzija Żgħażagħ li jfittex huwa programm ta' empowerment għaż-żgħażagħ U ż-żgħażagħ meta jaraw x-xogħol tagħhom ippubblikat ma jistgħux ma jħossuhomx iktar immotivati biex ikomplu f'dik it-triq u biex jesploraw ukoll oqsma oħra kreattivi. Il dawn l-opportunitajiet qed ngħidu minn żmien għal ieħor, il-fatt li qed tgħid live-ins jagħmlu hux hekk? Ekku, ekku. U xi jkun qed jiġri matul il-ġurnata bħala ħin imbagħad għax ovvjament irid jittella' x-xogħol hux hekk? Ekku.
Mela, biex nagħti daqsxejn idea ta' dati tentattivi għal dit-tielet edizzjoni, il-events huma mmirati għal l-ewwel weekend ta' Marzu, jiġifieri s-sitta, seba', tmienja ta' Marzu, l-ewwel weekend ta' Mejju u l-ewwel weekend ta' Lulju. U fihom normalment niltaqgħu il-Ġimgħa waranofsinhar u mbagħad jibqa' għaddej sal-Ħadd waranofsinhar. Ikun hemm eżerċizzji ta' kitba kreattiva, ġieli Ikun hemm ukoll intervisti ma' artisti minn oqsma oħra, pereżempju mill-oqsma tal-films jew mill-oqsma tal-fotografija biex il-parteċipanti jkunu jistgħu jieħdu spunti anki minn oqsma oħra differenti, allura jidħol daqsxejn lok ta' interdixxiplanarjetà. Ikun hemm mumenti ovvjament fejn dak li jkun jieqaf u jikteb. Ikun hemm mumenti oħra fejn jiġi li mmorru mixja. Normalment daw isiru għad-Dingli jew Marsaxlokk fid-djar tal-Aġenzija għaż-Żgħażagħ li huma żewġ postijiet huma postijiet fej eh, huma viċin in-natura ehm, u minn fejn tista' tieħu ħafna spunti għall-kitba. Ekku, tkun rilassat kultant biex tikteb ukoll. Darba jiġifieri. minnhom pereżempju wieħed mill-eżerċizzji li kellhom, kellhom il-parteċipanti kellhom huma kmieni ħafna fil-ħodu u fis-sitta jkunu il-monti tar-rabat. u minn dak li jissimgħu mill-ispunti, mill-osservazzjonijiet anki d-differenzi fiż-żmien ta' siegħa, tad-dawl kif jinbidel, kif it-triq tiġi populata, jisiltu ideat għall-kitbiet tagħhom. Daw kitbiet individwali jridu jagħmlu, hux hekk?
Kitbiet individwali imma jkun hemm sezzjoni, speċjalment lejn l-aħħar, tal-programm fejn ikun hemm kitba kollaborattiva, fejn il-parteċipanti jaħdmu flimkien. Meta qed ngħidu tfajtuhom fuq il-monti, hemmhekk kitba kollettiva kienet jew kitba individwali? F'dak l-istadju, qed nipprova niftakar it-tifsira tal-aħħar edizzjoni,
kien kitba individwali. Individwali. Jien naħseb meta jkollok anke ħafna nies, kulħadd bil-perspettiva kif qed jara l-affarijiet, jiġifieri daw żgur għalhekk qed ngħidlek dan l-ispunt jiġifieri mhux kulħadd qabad kiteb l-istess ħaġa żgur da għax da mill-mod kif jolqtuk l-affarijiet. Infatti naħseb waħda mill-affarijiet sbieħ ta' dan il-programm huwa li l-parteċipanti s'issa dejjem ġew minn oqsma differenti, minn postijiet differenti, minn Malta, minn Għawdex, minn ġej mill-istatistika, minn mis-cybercrime, minn mill-mużika, kellna perit, wieħed gradwat bħala perit. Allura kulħadd jagħti l-input, kulħadd jagħti it-toma l-flavor tiegħu ħanajt hekk. U tiskanta kif varjaw l-idejat u l-mod kif qegħdin fl-istess post u nħarsu lejn l-affarijiet minn lenti differenti. Taw kollha li huma interessati xi jridu jagħmlu. Jistgħu jikkuntattjaw jibatu ittra elettronika lil info dott youth malta at gov dott mt jew inkella lil għaqda tal malti at gmail dott com sewwa għaqda tal malti kelma waħda il ħe ma taqtalix rasha m'hemmx sink u kollha b'ittri żgħar għaqda tal malti at gmail dott com u jistaqsu għall applikazzjoni jew għad dettalji ehm aħna min-naħa tagħna nippruvaw nwieġbu kemm jista' jkun malajr jistgħu jsibu wkoll l event l attività ehm fuq facebook u dik fiha d dettalji kollha essenzjalment għall applikazzjoni Qed nitolbu li jkun hemm miktub x'interessi oħra għandhom dawk li jixtiequ jkunu parteċipanti minbarra l-kitba, ittra ta' introduzzjoni jew motivazzjoni, CV f'forma ta' storja qasira ta' 150 kelma, fotokopja tal-ID card u poeżija jew storja qasira li kitbu riċentament, biex aħna nkunu nafu minn qabel xi kwalità ta' kitbiet għandhom u fejn nistgħu ngħinuhom iktar. U terġa' tfakkar l-etajiet. Bej 18 u 30 sena. Bej 18 u 30 sena.
Il-ġuvni ta' 18 u tfella ta' 18 għal xi ħadd ta' 30 sena ikun hemm qabża wkoll, eh? Iva, però mill-esperjenza s'issa eh, kellna żewġ edizzjonijiet u ma kienx hemm problemi. Mm. U minn ħatana bħala koordinaturi dejjem infittxu li naddattaw għall-etajiet. U barra Din għandkom ktar attivitajiet, aktar affarijiet ġejjin fiż-żmien li ġej. Taħżiż huwa xi ħaġa pjuttost riċenti, għad fit-tielet edizzjoni tiegħu. Però mbagħad u taħżiż biex. Mill-ewwel edizzjoni issa kif qed nersu, kif kienet il-qabża mill-ewwel sena t-tieni sena, l-interess kif kien?
Naħseb dejjem kellna parteċipanti li huma interessanti fihom infushom ġejjin minn oqsma differenti ħafna. li riedu jaħdmu ħafna, kien hemm kitbiet li jippromettu infatti kien hemm kittieba minnhom illi eventwalment ippubblikaw jew issottomettew għal għal kompetizzjonijiet jew opportunitajiet oħra. U naħseb kien hemm pjuttost żvilupp anki fil-mod ta' kif kien infassal it-tieni wieħed, naħseb kien hemm qabża imqabbel mal-ewwel wieħed. Issa nittamaw li t-tielet wieħed. Ekku Eħe, kont qed ngħidlek, taħżiż huwa programm tal-Aġenzija Żgħażagħ l-ewwel nett, ġifieri l-għada hemmhekk qed tikkoordina flimkien mal-Fondazzjoni Hawn. L-attività l-oħra li semmejna hija s-sejħa għal-leħen il-Malti. Sa leħen il-Malti għandu storja ħafna itwal minn taħżiż. Huwa hija rivista tal-għaqda u ilha tiġi ppubblikata mill-1931, ġifieri fuq minn 80 sena. U Minn Novembru li għadda rġajna ftaħna sejħa għall-edizzjoni li jmiss. Sewwa, qed naċċettaw poeżiji, li hi importanti ma jkunux itwal minn 30 linja, minn 30 vers, qed naċċettaw novelli ta' 2,500 kelma jew inqas, kif ukoll studji, studji ta' natura letterarja jew fuq il-lingwistika. Sewwa? U dawk li jissottomettu jistgħu jissottomettu sa massimu ta' ta' tliet kitbiet. Importanti li jissottomettu fil-format ta' Word document, u jistgħu jagħmlu dan sa 23 ta' Jannar. Meta qed ngħidu novelli u poeżiji, hemm xi tema partikolari jew miftuħin? Le, kemm jista' jkun ma nagħmlux limitazzjonijiet fuq it-temi. Infatti anke jekk dak li jkun jara l-edizzjonijiet riċenti tal-aħħar sentejn jara temi li jvarjaw ħafna. Anki l-awturi stess ivarjaw ħafna għalkemm hija għaqda studenteska l-Għaqda tal-Malti. Hemm min kellu kitba tajba u għad ma kien l-università u ġie ppubblikat, u hemm min huwa professur u ġie ppubblikat. Ġifieri dak. U xi jkunu l-kriterji mbagħad? Kif jintgħażlu l-affarijiet li jmorru, ix-xogħlijiet li jkunu ppubblikati? Mela, minbarra l-kriterji li semmejt s'issa ta' tul għal raġunijiet prattiċi ħafna x'inkella nispiċċaw nippubblikaw Bibbja, irridu nkunu prattiċi wkoll fuq affarijiet oħra. Ġieli kellna 'l fuq minn 130 sottomissjoni, li minnhom iridu jintgħażlu 30. Issa ovvjament ikun hemm min ikun diżappuntat għax xogħlu ma daħalx imma daqsxejn matematika sempliċi turik illi huwa impossibbli illi tagħżel ta' kulħadd. Dis-sena din bord ta' tmien min-nies, uħud studjużi, riċerkaturi, għalliema, kittieba wkoll, u xogħlijiet li jidħlulna ħa jinqasmu bejn dawn it-tmienja min-nies u kulħadd jagħti marka għal kull biċċa xogħol. Mbagħad eventwalment naraw liem xogħlijiet ikunu l-aħjar u jiġu ppreżentati f'din l-edizzjoni li tiġi l-34 edizzjoni tal-Leħen il-Malti. Dak li jkun jixtieq jakkwista kopja tal-Leħen il-Malti x'jrid jagħmel imbagħad? Jista' jikkuntattja lilna.
Jew inkella għal dawk li attendew xi kors l-Università jistgħu jissieħbu mal-għaqda. il-miża ta' ta' ħames ewro fis-sena, u jkollhom il-kopja li tingħatalhom b'xejn. Jistgħu jikkuntattjawna fuq l-istess indirizz elettroniku li semmejt iktar kmieni, Għaqda tal-Malti, l-istess, l-għajn ma tagħtilhiex rasha, m'hemmx sink. Kelma waħda. Kelma waħda. Għaqda tal-Malti at gmail dot com. U f'dan il-każ qed naċċettaw sottomissjonijiet sa 23 ta' Jannar. U kull meta joħroġ imbagħad?
Mela, aħna qed nippruvaw inżommuh kull darba kull sena. Darba kull sena, jiġifieri dak li jkun għandu ċans issa biex ovvjament. Tkun pubblikazzjoni pjuttost imdaqsa. Għal min jixtieq aktar informazzjoni għandkom il-paġna Facebook u x'hekk. Hemm ħafna affarijiet fejn jistgħu jagħmlu kuntatt. Hemm paġna għal Leħen il-Malti nnifsu bħala rivista, hemm paġna għal Taħżiż bħala programm ta' kitba kreattiv, hemm paġna wkoll tal-Għaqda, l-Għaqda tal-Malti. U dak li jkun jista' jikseb l-informazzjoni kollha. Però Tul is-sena hemm ħafna attivitajiet u inizjattivi għaddejjin mill-Għaqda tal-Malti, Keith. Ekku.
Fuq fuq, għad għandna ċ-ċans. Issa għall-membri qed nagħmlu speċi ta' get together biex niltaqgħu daqsxejn bejnietna fid-disgħa ta' Jannar. Dik ħassir fid-disgħa ta' Jannar il-Coach and Horses. Għal iktar tarif l-istess jista' jikkuntattjawna jew bl-indirizz elettroniku jew fuq il-paġna ta' Facebook, il-messaġġi narawhom ukoll hemmhekk. Imbagħad lejn nofsjannar għandna attività, ħa nkunu qed ngħinu f'serata, kunċert prattikament, li fih ħa jitnieda ktieb ta' lirika ta' Paul Ellul. Paul Ellul kien jgħallimni lili. Fil-fatt jgħid fuq il-paġna Facebook ukoll qed nara hawnhekk fejn staħbejtli. Ġifieri, x'se tkun qed tagħmlu eżatt?

għandu jibgħat email fuq fejnstaħbejtli@gmail.com u jirċievi l-inviti. Tajjeb ngħidu li li qed isir b'kollaborazzjoni minbarra li qed isir b'kollaborazzjoni mal-Għaqda tal-Malti qed issir ukoll f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti. Hekk huwa u kif għedt inti
il-qligħ kollu se jmur b'risq il-Millennium Chapel, jiġifieri bdejt inħares mal-poster l-ewwel hemm. Ħafna inizjattivi, kit, ħafna inizjattivi. Najdu għadda, da mux il-xol ta'kom imma da. Aħna studenti għemminna li huma għallima u koll. Għedin komitat ta' tmin minn nis. Taħdmu ħafna ma dak il-punt li għajdu. Xol jinqasam kem jista' jkun. Grazzi ħafna l-volontiera, għax xikultant imna l-ekun huma biex jilħu fej aħna ma nilħux. u tibqa' dejjem għaddejjin minn minn żmien għal ieħor. Jien hawnhekk nixtieq li fil-ġimgħat li ġejjin terġgħu tkunu hawn nitkellmu fuq iktar attivitajiet, aktar aktar affarijiet li tkunu qegħdin nittellgħu. Ovvjament l-isbaħ xewqa tagħna kif bdejna s-sena, allura għandkom sena sena sena sħiħa quddiemkom. Tant ieħor lilek u lis-semmiegħa. Hekk huwa. Grazzi ħafna wkoll Keith tal-li llum kont qiegħed magħna. U b'hekk ġejna fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura. L-appuntament tiegħi għal magħkom huwa proprju għal għada fl-istess ħin jiena Frederick Zammit insellmilkom.
Smajtu Nitfa' Kultura, ippreżentat minn Frederick Zammit.
Nitfa' Kultura ġie miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, bl-għajnuna tal-Middlesey, membru tal-Mafre Group.